u għandha tkun f'dik dak id-dokument, ikollhom it-tarrajhom f'idejhom, mela il-membri msieħbħa tagħhom jistgħu jimxu skont imġieba li hija ta' korretezza, skont imġieba kif regoli kif huma suppost, li huma regoli ġenerali. Allura ħabba f'hekk em, li jiġri huwa li, li dawn l-għaqdiet innifishom jikkoreġu il dawk l-entitajiet imsieħba tagħhom li ma jaslux. Tikkonkludi, Gottfried. Jekk, jekk jiġri li jkun hemm xi każ li ma jasalx u jkun skorrett, mhux inħassrulu l-festi. Hemm metodi differenti ta' dixxiplina kif jistgħu jsiru. Nista' nelenka 'l quddiem. Imma, jekk ikun hemm differenzi bejn entità u l-għaqda nifisha hi li mhi, tista' tmur Bord Suprem tal-Festi Maltin. li dan ikun bord ta' appell, bord ta' awditur u bord anke li jirreġistra kull għaqda li jkun hemm u jkun kostitwit mill-korpi kostitwiti, il-Knisja, il-Pulizija, l-għaqdiet innifishom, taħt chairman li huwa ġaġġ u li huwa ffinanzjat il-bord innifsu mill-Gvern Ċentrali. Il-Gvern Ċentrali jrid jidħol fiha din il-biċċa tax-xogħol. Ikkonkludi. U daw dan għandu jivverifika u jinvestiga il-każ u jekk hemm bżonn, jekk hemm bżonn, jinforza d-deċiżjonijiet tal-għaqdiet. B'hekk l-imsiebbħin lkoll flimkien inkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni vera li hija diċentralizzata fejn kulħadd iħossu parteċipant, fejn kulħadd iħossu kburi li jżomm isem u ġieħ is-soċjetà li jirrappreżenta u wara kollox lil Malta, dawk il-festi li tant huma għal qalb il-poplu Malti. Nirringrazzjak Gottfried.
Mela, Stefan żewġ sentenzi.
Domanda żgħira, hawnhekk ħadd ma jiftakar żgur il-Lal San Gejtan u l-Lal San Filippu ħaj, però żgur li hawn minna li jiftakru lil Dun Ġorġ Preca ħaj u kif qalilna l-Father issa għandna parroċċa li jekk erbat ijiem oħra se nibdew nagħmlu festa lil San Ġorġ Preca. Xi ħadd minnkom hawnhekk jimmaġina xi ħadd minnkom hawnhekk jimmaġina San Ġorġ bilqiegħda fil-gallarija tal-ġenna jieħu pjaċir b'xi marċ ta' filgħodu ta' kull parroċċa? Fejn tidħol reliġjon fejn tidħol reliġjon le, Ok, ok, għamilt id-domanda Stefan, u paċenzja. Ok, immaġinaw il-Dun Ġorġ iħares u jara l-marċja de. Mela, zew sentenzi kull wieħed intom u jikkonkludi. Eh, mela, il-nej. Nibda biex ngħid il- ehm, Mhux tibda trid tispiċċa.
Kellna ħafna ħin iktar li nitkellmu għax kellna ħafna xi ngħid Pep. Overrunning qegħdin sew. Il-Monsenjur ħajt ċaħħad lili u ħafna nies oħra milli naraw il-vara ta' raħal tagħna ħirġa ġimgħa qabel, il-vara ta' kull raħal li aħna devuti tant tagħha, il-ferħ li nħossu, int min int biex li ċaħħadni mill-ferħ li nħoss. Min int int biex iċċaħħadni mill-ferħ li nħoss. Lili u ħafna nitħali. Ok, fil-fatt hawnhekk qed nara filmat. Xi ħaġa oħra li ngħid. Madonna ħirġa fil-vara u vera illi jkun hemm nieħed jifirħu. Monsignor Guder nagħlaq dan u ngħidlu eh, wara dad-dokument jiena imnieħri daqsxejn kbir u nxomm mill-bot. Naħseb eh, li eh, wara dad-dokument Monsignor Guder inti tixtieq tilħaq xi ħaġa oħra fil-Kurja ma wasalx għalija dad-dokument. Mela, għaw, ġo, devono Jena, zawċ affarijiet laqt. Il-qosor ħafna.
Il-qosor, għadda għadda.
Zawċ affarijiet, wahda għal illi dan aħna għawnek ħat maġi għadu taħat. Fil-bidu għal manxa aħna il-Monsi Uguda mux il-itwab bħal għadu, għalla ħaret ġejna jek. Il-tini wahda għalli mux kuħat keffa, għajwa, ġibna keffa wahda. Pereżempju ħruġ tal-vara, aħna jsir ilu jsir żmien twil illi l-vara toħroġ sal-bib ta' barra, wara li jsir il-quddiesa, wara li jsir il-kunventwali, wara li jsir l-għasaru jsir kollox. X'diffikult hemm li di toħroġ sal-bib? Għaliex dan? U dana id-dokument inti għamiltu m'għamlu ħadd iktar minnek. Dan għamiltu inti. Waħdek, inti waħdek għamiltu! Waħdek għamiltu! Felli għed illi dan dokument jeni li fil-gvern 42. Ġo, ġo, nistan merik fuq di biex. Għax kombinazzjoni, xini ċans, minuta. Le, tabal, il-merik fuq di ma nġiex biex id-defendi,

Issa hawnhekk kien hawn min qal illi jridu s-serjetà. Jien is-serjetà taf fejn naraha? Li jkolli kappillan jiġi bil-jeans, biċċa stola daqshekk, daqs daqqa, ibierek, ħadd ma jaf li hu l-kappillan, dik waħda mis-serjetà. It-tieni waħda hija. Ikkonkludi, Joe. Ew, se nikkonkludi. Dan id-dokument filli ngħidu illi qiegħed għall-konsultazzjoni, u l-konsultazzjoni jien ili fil-Gvern, joħroġ white paper il-Gvern, jagħti ż-żmien. jiddiskutiha, mhux jiddiskutiha ma', ma erba' min-nies, jiddiskutiha mal-poplu, u mbagħad jiddeċiedi l-gvern, oh. u l-liġi ssir fil-parlament għal Monsignor Guder. L-ewwel tiġi preparata u jkun għad qoddu għaddejja xahar. Meta tiġi votata tiġi liġi Monsignor Guder. Ok, nirringrazzja. Eh, inti fil-fatt disa tkun iżjed minn xahar. Xarej. Xarej. Mel inti eh. Il-festi huma patrimonju u identità tagħna l-Maltin, inħobbuhom ilkoll, nemmen li jistgħu jikbru u jistaħħu jekk kull parteċipant, kull stakeholder, inkluż il-Knisja, inkluż soċjetajiet, tal-armar tagħna naħdmu flimkien b'għan wieħed li nsaħħuhom u nżommuhom fl-aħjar li jistgħu jkunu kemm biex jagħmlu ġieħ lil Malta u kemm biex min ġej jara minn barra jgħid kemm jafu jiċċelebraw b'mod dinjituż.

Jiena ngħidlu jistaqsi lill-kollegi tiegħu bħall-Arċipriet ta' Bormla waqt in-novena filgħodu fis-sitta ta' filgħodu jkunx hemm Kristu għan-novena Bormla is-sitta ta' filgħodu il-knisja tkun imballata sal-bieb ta' barra. Nistaqsih ikellem lill-Arċipriet ta' Birkirkar għax kien tidħol Santa Elena jekk ikunx hemm Kristu ġol-knisja u kull var oħra li toħroġ mill-knisja jekk ikunx hemm Kristu. Fil-Marċ veru. Hemm affarijiet li jridu jirranġaw, imma mbagħad tiġix tgħidli li t-tajjeb li hemm fil-funzjonijiet tal-Knisja u t-tajjeb li jsir fil-Knisja ma nsemmuhx? Hemmhekk qiegħed Kristu u jekk aħna issa l-vari wara das-snin kollha nemmnu fil-vari se nibdew narawhom bħala xi ħaġa li ma tattiraniex lejn Ġesù sagramentat? Kif qed jgħidu, għax jiena, il-vara tiegħi, nħares lejha u nara s-sagrifiċċju li tat ħajjitha għal Kristu u nemmen fi Kristu bis-saħħa tagħha. Jekk aħna pagani għax qed inħarsu lejn it-totem tal-pagani, jiena nippreferi nkun pagan u ġibtha miegħi il Santa Vendra hawnhekk għax ħa nibqa' nemmen fiha għal dejjem. Ok, ma nafx nista' tikkumment malajr ħana. Il-kelma hija sempliċi. Il-kelma li rridu nagħmlu huwa tolleranza. Aħna rridu niftakru li qed ngħixu f'pajjiż li ma jgħixux ma mhux kulħadd jgħix ħajtu kuljum għal festa. Rajt u nikkonċentraw mhux fuq il-pandalori u l-affarijiet isbieħ, qed nikkonċentraw fuq l-affarijiet li vera jagħmlu ħsara lis-saħħa.
Fidejk biex tagħlaq. Ajja Mario, ajja Mario, ajja Mario, ajja. Aw Mario minn top, ejja Mario. Aw Mario jrid jippreżentalek tifkira. Aw. Da, eh, le, le, da. Għanna eh, ritratti minn Mario minn top. Ta dan u għandi wkoll tal-pen irid santihomkom. Għajdilna dun ma għaw dun għandhom. Gordiri, jiena nerġa' nikkonferma dak li qal Father Gordon. Aħna l-festi rriduhom, aħna l-festi rriduhom festi u rriduhom sewwa. Nirringrazzja għal Dr. Godfrey Farrugia għal suġġeriment konkret li għamel u nistidnu jibatu, jiġifieri, għaliex dal-15 u tliet ġimgħat kemm minna ma nafx fejn ma dorċ, jiġifieri, l-uniku L-uniku suġġeriment konkret u prattiku. Il-bqija. Il-bqija li ngħidu ma naqblux u ninsinwaw ħafna affarijiet ma naslux. Aħna ħriġnieh id-dokument biex ikun ikkonsultat biex jiġu proposti konkreti ħalli jkollna festi ta' vera u aħna daw irriduhom. Nirringrazzjaw Dun Anton, nirringrazzjaw il-nies kollha li kien hawn. U nistiden li jekk biex nagħlaq il-programm, nirringrazzjaw il-Cross Club li tagħna dan rigali li se nagħtu lil dawn in-nies hawnhekk grazzi l-Cross Club u l-affarijiet li se jagħtu tal-panel u nsellmilkom ta' ġimgħa dieħla.